74 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info at vakhandlegroup.co.za vakhandle group we are family the west lera ku ni loko ko va video a ni nga ta n'wi a ni ri swi humelele mhe ni nga ri kona ye then loko a swi lo humelela in my present it's something else that's why n'wansati wa ku cheata a nga pfuki na siku na peni a rivaleriwini majita mi swi tiva swi sweswo n'wansati loko o ze swi kumeka ku teke xibubu a phakela in your, in your presence hikuva ni weyi vhela n'wi kuma nga ri virgin yi china swi ni goxetiwi swi sweswo se mara laha ka leyi nsati wa mina a wu ndlangi nchumu ka ta mina um hi lo hlangana na minyopfi leyi ngo to va tshuka yi ri minyopfi you have never done anything stupid ku va ku loko i ri na munhu a nga bithi a nga khoma hi vusiwana a lava ku ta tikuma a kume something out of you kumbe a lava ta ta satisfy ego ya yena a twisisa ku ri let me do this just to ruin your image it will never change how i feel about you even at your worst whether broke or whatsoever i will be with you a ni nge cinci no whether ma swi lava mi swi lavi ku nge cinci nchumu i still love my woman ma yi vona i still love my woman ku nge cinci nchumu i'm a provider i will do something lava ni tivaka va ni tiva ku ni michini ni foromo ni foromo mali ya ni huwi lava nga kusuhi na mi hayi lo tala mara hayi vusiwa swi vona swi le kulungo na mina swi le kule mo ka mi nga swi tivi hikuva ni ku vhele a ni nge pfuki ni ta ta mukisa mina ni ku endhawini ye ndla yini nini ni le ku foromini and when the term is right mi to swi vona na ku misa loyi hi nga ha xavi swa tiguchi now its levels now it's other thing loko i sungula i sungula ka swi swo karhi hi ku ni some ni famba so ni fambisa sweswo mara a ni nge pfuki ni languteke ni ri na thyaka hi mhaka ku ri
va ri ku na ti-picture ta nsati wa gagaxi a nga mbalangi loko ri se swin'wana va ku i katekani katekani heyi i le ku tsekatsekiseni ka mucato right uh Hi hakele mazingele ya le malin'wani yo tala ngopfu ku a a ta a ta hi endlela promo ya this advert ya ya this event ya twenty six ta October laha endhawini this Saturday so it's going down man come have fun ku nghena i mahala you can like hi ku nghena tiphulwini mi thyakisa mati Hayi mahala mara ku nghena chill somewhere or enjoy the the events there ku ta va ku ri spin-iwa timovha na vo baby baby va ta va ri kona va karhi va mi tlilinela tlilinela like some of the things I can't say them on a video but heyi magayi se ku nghena u xavela byalwa chill anywhere besides tiphulwini tiphulwini ku ngheniwe hi mali as usual sweswiya swa tolo. I so video leyi ni yi endlele ku vulavula hi sweswo swa swa swa swa swa gagaxi ne xin'wana ni lavaka ku xi vula i ku ku na mhani un'wana na me i zondha ya xidlokulu hi ximbilu na moya so a ni swi tivi swa ku i hlekete ku swi ndlisa ku yini i tlhela xi nyika na vito but a hi humeni ka swona. Ah, a no va na yena ni nga ni voni languta hala ni ku i la a na a na yena ye ye ye ye i jaimito i mfana wa le misambikani i mhai va va jaha ro kula hi mbaja. tano na swi tivi oh yi manimi amukela ka the channel that matters a ku mm, mm. the channel that matters the most a ku hambukwata yeyi wa lava a wu lavi ya wena i ta swi ku ba

you know like our past will always try to hunt us but hina a hi va chavi hi nga ta kota ku vona ku mundzuku byi hi khomele yini like Xikwembu a xi hi nyikangi vutivi lebyi bya ku loko u teka decision namuntlha yi nga ta yi ta ku hanta . Xikwembu a xi hi nyikanga vutivi lebyiya byo or xivono lexiya xa ku when you identify someone this person will come after you because vavasati va nyikiwe leswi that's why lava nga le high school va ta ku byela leswi u kuma ku. ku na xitsongwani xi landzelela mfana wo karhi kuma ku mfana loyi i xisiwana too much va ku why i nga joli na n'wana mani mani wa thichara mara i ri busy i jolana na yinani eyi a ni na vula vito rin'wana ni ri kuma ni ri chake ni dya math i ri busy i jolana na inani u kuma ku ye i ti lavela luya wa xisiwana a tshike n'wana thichara why because vavasati they can identify a potential successful woman, a successful man they are gifted with that like u nga n'wi vona n'wi landzelela munhu loyi for such a long period of time why because vavasati va nyikiwile ku vona ku wanuna loyi u ta va na ku humelela i just need to support him and give him and direct um, his success right so that is it that is it so now

tomorrow they can release those things va khoma futhi leswi loko nga swi tivi they can threaten you with those things gagash i responsibility ya yena ku a protecta wansati wa yena against these people so

psychologically emiehleketweni ya yena swi nga n'wi tsutsumisa nyana a nga tsutsumela ku ya toilet every now and then because ish fuck i dyondzo na xipukupuku lexi marabeba wa vone yini kwala i don't agree with gagash attacking people with vusiwana but he has to defend himself he has to defend his wife and he has to use any mechanism that he can use ku alwa na xiphukuphuku lexi a xi vitanaka xiphukuphuku xesiwani and if gagashi masele ya yena or xibamu xa yena lexi a hlaselaka vanhu hi xona evusiwana then hambi wo kwata u ta ze ku bvoha you will always use it

so here is the thing um remember this is not the truth right it might happen because zamlomo a nga va a tove xize lexi hi ku vulavula swin'wanyani hi xona a nga xi tivi kumbe a xi tiva mara hi ku zamlomo i vulavula ngopfu a nga va vulavuli swin'wanyana maybe hi ex ya nsati wa ye or something because zamlomo i na minomo i vulavula too much so that is a possibility that it might happen that this this, this zamlomo i tove xiza lexiya swi fika lweni la n'wi vavisa a nga swi tivi ku i x ya ngama or xiza lexiya a nga hembi gagazi ku xi bitha ku ri munhu loyi a xi jola na yena ta ma ku they built something together but when that girl saw

a nga na right but he's bitter wa boheka ku kwata and munhu loko a kwatini you can't tell him how to deal with anger we always say act responsibly but u nge n'wi byeli ku tirha njhani na anger wena ku i mani a nga kwata hi yena a hi mina na wena one com so miza luyelo u nga ku la ta realiza swilo leswi through someone they can do that so disadvantage ya sesi na i ku e a ya jola na mani na zamulomo zamulomo loyi a nga duma loyi a vulavulaka ngopfu a vulavulaka swilo swo tala swi pfumala mabyongo so i disadvantage leyi a nga fika a va na yona you can't blame someone in mhaka na i tlile na mani mani mani mani mani i lavula ku

to drag each other down. Some people will say you speak bad about people, and uh, yes, I do. It's the, it's the truth. But we should not. I ayifanelangi hi nga vulavuli ntiyiso hi mhaka ku na wu endla but i never drag people down by the way you just lack understanding that's my opinion too hi nga tirhisi social media ku onhela vutomi bya vanhu hi nga tirhisi social media even if someone hates you man embrace like move on accept u nge like u nge tirhisi ti-picture ku lava ku vavisa munhu un'wana

At all times, respect each other, respect each other's wives, spouses. Um, a hi veni na vumunhu like hi nga luzi vumunhu bya hina because of likes attention uh, clickbaits uh,

74 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info at vakhandlegroup.co.za vakhandle group we are family